Гадәттә, кыр эшләре тәмамлангач, хуҗалыклар булган игътибарны терлекчелеккә юнәлтә. Димәк, бу тармакта җитештерү күләме дә артырга тиеш. Әмма сөт саву узган айның шушы көне белән чагыштырганда 38 тоннага кимегән. Көзге чорда кимү күренешенә аптырыйсы юк та кебек. Тик менә бозау алуны ел дәвамында тигез итеп көйләгәннән соң, бер төрле ашатуга күчкәч, кимү булырга тиеш түгел, ди белгечләр. Шулай да республикада терлекчелек продукциясен ел да арттыру бурычы куела. Мәсәлән, сөт саву узган елгыга караганда 163 тоннага арткан. 233 мең 700 баш сыерның һәркайсыннан ундүрт килоярым сөт савыла. Күрсәткечләрне тагын да арттыру өчен нишләргә соң? Теләче районында да җитәкчелек үз алдына әнә шундый сорау куя. Быел районның өч хуҗалыгында сөтчелек комплекслары төзергә керешкәннәр. Әмма төзелешнең хуҗалык өчен шактый кыйммәткә төшүен исәпкә алсак, каяндыр акча юнәлтергә кирәк була. Хуҗалык җитәкчеләре аз процентлы, озак вакытка бирелә торган кредитлар булса, хәлләр җиңеләер иде дигән фикердә. Бу атнада алар Россия авыл хуҗалыгы банкының Татарстандагы идарәсе җитәкчелеге белән очрашты. Теманы киләсе язмада дәвам итәбез.
Игенче хуҗалыгы күптәннән терлекләргә азыкны баланслап ашата. Бу исә барлык төр азыкны бергә кушып болгатып, маллар алдына таратудан гыйбарәт. Узган ел алар комбиазык цехы да салып куйган. Комбикормасы ясала, савым сыерларга, молотнякка, аннан соң боз сыерларга ясала. Аның бөтен премикслары, ниләре анда бер унике төрле катнашма кушыла инде ул комбикормага. Тракторга тагып йөри торган азык ваклаткычлар Татарстанга унбиш ел элек килеп керде. Хәзер инде бу ысул искереп бара. Зур терлекчелек комплексларында терлек азыгы әзерләү үзәкләре төзелә башлады. Андый үзәкләр Кукмара, Мамадыш районнарында эшли инде. Тиешле кушылмалар белән баетылып ясалган азык шул үзәктән фермаларга таратыла. Без аны күптән дә хыялланып йөридек инде, бу кирәк әйбер инде ул. Безнең кармацентр эшләре маташыла. Алла бирса, без аны инде киләсе елга чыккач флотка җибәрербез. Бу булса инде безнең күпкә җиңелрәк була инде шуннан соң. Әгәр бу үзәкләштерелгән азык цехы төзелеп эшли башласа, сөт саву күләме артачак, дип ышандыра белгечләр. Әлегә игенче хуҗалыгы 440 сыерның һәркайсыннан 16 литр сөт савып, 7 тоннасын сатуга чыгара. Тулы бер терлекчелек комплексы булсын өчен, барлык торакларны бер мәйданчыкка җыю зарур. Бер урында җыю кирәк, комбикормовый цех амбарда, чөнки аның икмәген бөтенесен кереп кертеп тартырга комбикорм цехның амбарда булуы кирәк. Шул вакытта оннарны монда һәрберсен комбикормларны һәрберсен һәрбер төр терлеккә үзенә монда төшереп, арба белән төшереп бушатабыз. Аннары э, сенаж силосына кушып, тиешле катнашманы шушы кармацентрда әзерләп, аннары әзер продукцияне терлекләргә таратырга дип Менә аны без хәзер төзү алды стадиясендә торабыз инде. Рафис Яхин әйтүенчә, бөтен бер комплексны кыска вакытта төзеп чыгу үз көче белән эшчәнлек алып барган хуҗалык өчен мөмкин түгел. Шуңа да алар бу эшкә 2000 дә унынчы елда ук тотынган. Коры басуга башта таналар торагы төзелгән. Аның янына буаз сыерлар һәм бозаулар ату уңайлыклары булган корылма калкып чыккан. Узган ел яшь бозаулар да яңа бинага җыела башлаган. Бозау караучы Гөлсинә Шәймәрданова куанып бетә алмый шушы торакка күчүләренә. Без элек Суык торакта эшләдек инде. Анда куллар туңадыр иде, салкын су, сулар кертелмәгән иде, көянтәчлек белән таш иедек. Бик авыр янда эшләве. Аллага шөкер, менә бу фирмага без абзарга без сөенеп бетә алмыйбыз. Менә җылы суы килеп тора, 40 градус аның эчеп тора, паёкларга килә, комбикормалары бар, печәннәре, барысын да салып торабыз. Бозауларда, субханалла, икенче төрле инде, үсүләре дәген. 160 бозауны алар ире белән икесе тәрбияли. Шартлары яхшы булгач, яшь терлекнең үсеше дә күзгә күренеп үзгәргән. Артыннарыбыз да бар, 800, 850 дә була. Зурларыннан күбрәк тә инде привез инде бар-бар менә күренеп тора бит инде. Игенче хуҗалыгы 2008 елдан бирле банклардан 141 миллион сум кредит алган. Алынган кредитның һәр сумы да шушы төзелешләргә тотылганын исәпкә алсак, Бүген нәрсәдер төзим дисәң, бурычка керми, мөмкин эш түгел. Быел да хуҗалык өчен банклар белән сөйләшүләр башларга туры киләчәк. Күргәнегезчә, откорм площадка төзеп ятабыз, менә хәзер мең башка. Менә бөтенесе берсе артыннан берсе төзелеп килә. Безнең киләсе елга керә торган була проектлаштыру елы дип саныйбыз киләсе елга. Аннан соң инде комплексның үзенә керешербез дигән Фигердә торабыз. 21 нче елда. Алан хуҗалыгы да үз көченә таянучыларның берсе. Биредә дә төп керем чыганагы дип сөтчелекне атыйлар. Узган елга караганда сөт сатудан алынган табыш 23 миллион сумга артыграк булган. Димәк, бу юнәлешне үстерергә кирәк. Бүген билгеләнгән урында геодезистлар эшли. Монда мең баш савым сыерына комплекс төзеләчәк. Орлыкчылык хуҗалыгы буларак һәр гектардан 36 центнердан артык уңыш үстергәннәр. Игенчелекнең табышы терлекчелекнеке белән ярыша алмый шул. Менә 800 тонна бодай саттык. Ну, бәяләре инде сравнительно кыйбат түгел, бары да 950 тиеннән сатырга туры килде. И бүгенге көндә ашлама алабыз. Менә ашлама бүгенге көндә безнең 500 тоннага якын ашлама бар. 492 тонна Шуның өчен башлама бәяләрдә риск артачак. Шуңа күрә инде көтмәскә уйладык. Теләче районына бу көнне Россия авыл хуҗалыгы банкының Татарстандагы җитәкчесе Ләлә Кудерметова да килгән иде. Банк моңарчы Әтнә, Балтач районы хуҗалыкларында мондый проектларны тормышка ашыруда катнашкан. Данный проекты, данный кредиты у нас Әлеге проект кредитлар бездә Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының ташламалы кредитлау реестрына кертелә. Карар кабул ителгәннән соң, әлеге проект реестрга кертелер һәм без аңа биш процентлы кредит бирербез дип ышанабыз. Алан оешмасы мең башка сөтчелек фермасы төзергә уйлый. Бездә инде гамәлгә ашырылган проектлар да бар. Мәсәлән, Әтнә районында, ике, Балтач районында өч проект. Шуңа күрә сөтчелек фермалары төзеләчәк киләсе район Теләче булыр дип уйлыйм. Менә башта күпләр түләмичә торып монда менә 2 ел буламы ул, әгәр дә 5 ел булса ишү дип бит инде. Ну без ышанып калабыз инде. Бүген көндәлек 55 тонна сөт сату Теләче районы җитәкчелеген канәгатьләндерми, күрәсең. Шуңа да быел өч хуҗалыкта сөтчелек комплекслары төзергә тотынганнар. Максат, көндәлек сөт савуны 100 тоннага җиткерү. Эшлисе эшләр күп.
Мин нәрсәдә күрәм, хуҗалыкларны бурычка батырмыйча, эзлекле рәвештә яңа комплекслар салырга кирәк. Һәм инде элек салган, элек эшләгәннәр үз чиратында алардан китәргә, яңа заманча технологияләр. Бу өлкәдә кызганычка каршы эшли эшләребез күп. Мин башта күрәм моны азык центрлары эшләүне, әйтик, менә азык үзәкләре дип әйтик, вакыт хуҗалыгындагы шикелле, Нижнекамск районнарына барып өйрәнеп кайттык, аннан соң Балтачка барып өйрәнеп кайттык. Хәзер шушы өйрәнгәннәрне тормышка ашырасы бар. Әйткәнемчә, бу җиңел эш түгел, барысы да акчага барып төртелә. Сөт бәяләре соңгы елларда әле более-менее стабильный тора. Ну, сөт бәясенә генә карап булмый. Безнең запчастька булган, төзелеш материалында булган бәяләр елга берничә мәртәбә сикерә. Менә буларда гын тәңгәл килсә, әгәр дә берсенә берсе Төзелеш эшләре алып барырга, хуҗалыкны яшәтү, зарплатасын бирү күпкә җиңелрәк булыр иде. Авыл хуҗалыгында җитештерүне киметүе генә тиз, ә арттыру шактый вакытны ала. Аны тизләтү өчен хуҗалыклар аз процентлы кредитлар һәм хөкүмәт ярдәменә мохтаҗ.